Malli wasal Ġovann qabad is-senter tal-kaċċa u rħielha jfittex lil Ġuża. Kien mexa biċċa ġmielha xħin lemaħ il-fdalijiet tal-ajruplan. Ħares madwaru u beda jħassel fejn seta' jistaħba il-pilota Ġermaniż. Żgur li mhux 'il bogħod Gedwed Ġovan. Jekk ħeles mit-tiġrif, żgur li kien feruzzew u fix-xagħri ma kienx hemm wisq fejn wieħed jistkenn jekk mhux fl-għerien. Forsi għalhekk li l-Pulizija Militari ma rawhx la kien qed jqaddlam x'ħin waslu fl-inħawi. Ġovan ikkarga s-senter u mexa lejn l-għerien. Daħal f'wieħed, daħal f'ieħor, xejn. Imbagħad bħal donnu sema' leħen. Dak il-leħen Ġuża qiegħda taqrah tgħajjat. X'qiegħda tagħmel Ġuża fl-għerien? Kif lemħitu wieqaf quddiemha bis-senter f'idejh, Ġuża niżlet il-ktieb u ħarsitlu dritt f'għajnejh. X'int tagħmel hawn, Ġuż? staqsieha Ġovann bejn imdagħdagħ u bejn miblugħ li sabha hemm bilqiegħda maġenb il-pilota Ġermaniż taqralu bil-Malti. U int, Ġovann, x'qed tagħmel b'dik l-ixkubetta f'idejk? Għalhekk kien moħħok biex keċċini lejn ir-rabat u tidħol lura tard lura d-dar? Għalfejn met li xejn lili? Għalfejn ħbejt minni? Għajnejn Ġovann kienu donnom ta' afrit, wiċċu aħmar, tajjar il-bżiq ma' kull kelma ħirġa minn fommu, xaru mberfel, ġuża qamet fuq irkob teħa u qabdet il-kanna tas-senterfida. Ġovann! Neħħi dik l-ixkubetta minn idejk għax se tagħli. Giovann ġibed is-senter lura u ħadulha minn idha. Reġa' ppuntah lejn il-Ġermaniż. Giovann, x'se tieħu jekk Alla jnixxif li lsieni toqtlu? X'nieħu, Ġus? Dak ġie jbattal ajruplan bombi fuq darna u int tiġi tgħidli x'se nieħu jekk noqtlu? Il-mewt jistħoqqlu għax hu l-mewt ġie jiżra'. Ġovann, reġgħet Ġuża, imma aħna m'aħniex l-istek. Aħ int anke tajra titħassar tisparala se toqtol bniedem, dak mhux bniedem. U ġensu kollha kemm huma mhumiex bnedmin. Dan bniedem ukoll Ġovann, mhux għalija. X'għamil lilhom aħna biex ġew jibbumbardjawna? Taf kemm qatlu nies diġà ġus? Fejn trid tkun taf int, dejjem hawn mitlufa fix-xagħri tal-landrijiet. Ersaq li minn nofs ġus tindaħalx dil-biċċa. Le, Ġovan, le, aħna m'aħniex bhejjem, Ġovan! Laqqas il-bhejjem ma joqtlu hekk kiesaħ u biered! Dal-kliem mhux lili missek għedtu, imma lil Hitler u lil Mussolini! Bl-għerra qabadha minn spallitha u qarrabha min-nofs. Ġuża waqgħet minn tulha fl-art. Ġovann ressaq il-kanna tas-senter ma' Sider Johann u ġibidlu l-grillu. Imbagħad, telaq is-senter mal-art u filwaqt li baqa' jħares iċ-ċassat lejn il-ġisem mejjet tal-Ġermaniż, minn għajnejh bdew niżlin gliegel ta' dmugħ. Meta ratu hekk, Ġuża qamet minn fejn kienet, marret wara żewġha u żammitu magħha. Dar lejha, ħaddanha miegħu u nfexxu 'l fuq. Ġuża ma ferħet tgħidlu xejn. Ara kif ġebuna, qal bejn il-fieqa u oħra, wiċċu għadu midfun fl-artab ta' spallejha. Ara kif ġabuna! Fejn qatt bsart f'ħajti kollha li se jkolli stonku biex noqtol bniedem. Nobodhom, iva nobodhom, mhux biss għall-bombi kollha li tefgħu u l-ħajjiet li ħasdu, Imma x'ġabuna bħalhom, bhejjem għatxanin għad-demm u sakranazzi bil-mewt, u din ma laħfevilhom qatt. Ġuża ma kinitx taf jekk kienx qed ikellem lilha jew lilu nnifsu. Ħasset għalih. Min jaf kemm hu tqil il-piż ta' ħajjet bniedem fuq il-kuxjenza ta' dak li jħodilu.